Echt mënschlech haut mam Claudine Konsbruck. Moie Claudine. Gudde Mëtteg. Direkt eng Fro, firwat Ombudsmann an net Ombudsfra?
Also den Titel Ombudsmann mat engem n kënnt aus dem Schwedeschen an et ass en Term, deen et do scho ganz laang gëtt. Déi Fonctioun gëtt et schonn iwwer 200 Joer an Ombudsmann heescht u sech de Représentant vum Vollek an ass net geschlechtsbezunn. Dofir ass och hei am Land den Numm Ombudsman bliwwen, egal ob et eng Fra ass oder e Mann. Majo, dann direkt déi schnell Froen. Ombudsman säit e puer Joer. Wann elo haut ee bei dech kéim an e giff der proposéieren, fir an csv oder soss eng Partei zeréckzegoen, wéi giffs de reagéieren? Giffs de soen, jo, ech ginn zeréck, Oder liest de léiwer den Ombudsman? Also ech hunn, si lo ee Joer Ombudsman, ech man dat ganz gären. Ech hu mer och virdru laang déi Fro gestallt, ob ech wëllt um Enn vu menger Carrière dat doen enker maachen. An ech hu mech effektiv fest decidéiert, déi Missioun hei unzehuelen an och duerchzeféiere bis zum Schluss. Dat man ech an toute Indépendance, dat heescht ech sinn onofhängeg vun all Parteien. An ech wäert mech och net méi engagéieren an eng Partei, net méi aktiv ginn an enger Partei.
Ma da komme mer direkt zu der Fro, déi e bësselchen, jo, déi brennt mer op der Zong, Mat Déier oder ouni Déier liewen?
De Camino ass hei. Mat Déier. Ech hunn en net all Dag zwar, mee wann ech en hunn, ass et immens vill Freed an ech hunn Déieren immens gär. Wann s de giffs e bësselchen op d'Vakanz goen, wat hues de léiwer? Hues de léiwer iergendwou en asiatescht Land oder bleifs de léiwer an Europa?
Ech hunn immens gären Vakanzen op der belscher Plage, vu Kand un schonn. Als Kand war mer schonn mat menger Famill oft do an ech hunn och elo Déi Natur, déi frësch Loft, de Jod, dat gutt Iessen, immens, immens gär an ech, et ass déi Plaz wou ech mech am meeschte ressourcéieren an erofkommen. Da komme mer schonn direkt zu den Haaptfroen, Wéi war d'Claudine als zéngjäregt Meedchen? Et ass scho laang hier, ech misst am Fong misst meng meng Geschwëster froen, wéi ech war, mee ech sinn e Mëttelkand. Ech hunn eng grouss Schwëster an e klenge Brudder an ech hunn ëmmer e bësse gelidden an der Fonctioun als mëttelt Kand. Dat ass och net einfach. Dat ass net einfach, muss een ëmmer kucken och ze schlichten zwëschent dem Groussen an dem Klengen a mat den Elteren. Mee ech war awer ganz roueg Kand, Vläicht ze roueg, mee ech hu ganz flott Souveniren vu menger Jugend. Meng Geschwëster hu oft gestridden, mee mir waren ganz, ganz no. Ganz vill zesumme gemaach och. Och elo nach. Och elo, dat ass gutt. Dat ass ganz gutt. Mee dat heescht, do has de schonn als Kand, wat an der Mëtt op d'Welt komm ass, jo, Ombudsman, dat läit der jo dann iergendwéi, ass der schonn iergendwéi e bësselche mat an Ja, du probéiers e Mëttelwee ze fannen zwëschen e puer Positiounen, zwëschen e puer Geschwëster. Ass net ëmmer einfach, nee, mee probéieren.
Wéi waars de dann an der Schoul?
An der Schoul war ech ëmmer relativ gudde Schüler, awer elo ouni gréisser Efforten ze maachen. Ech hätt kënnen e bësse méi Efforten maachen, da wär ech nach e bessere Schüler ginn, mengen ech. Mee ech war awer relativ och do roueg an Normale Schüler, dass mer soen. Normale Schüler.
A wat ass dir ganz wichteg am Liewen?
Ma ech ginn elo dëst Joer 60 Joer an et ass och Zait fir e bëssen ze kucken, wat wichteg ass a wat manner wichteg ass. Mee wichteg si mer ganz kloer meng Kanner. Dat ass am Fong, du hues jo och Kanner, du weess wéi dat ass.
Dat ass eng grouss Freed an eng grouss Éier a sengem Liewen. Mäi Partner an dann de Camino, deen och hei ass,
deen och ganz vill léif ass a léif kritt, soe mer esou, vun ons alleguer. A wat giffs de engem jonke Mënsch wënschen, deen elo frësch am Liewe steet? Wat giffs de mat op de Wee ginn?
Also déi Jonk haut hunn et manner einfach wéi mir, wou mir jonk waren. D'Welt vun haut ass keng einfach, mee ech mengen, ech giff engem Jonke soen, e soll seng Illusioune behalen, e soll alles maachen, fir se z'erreechen. Et muss een och net perfekt am Liewe sinn, mee et soll een awer alles ginn, fir dat Bescht draus ze maachen. Dofir soll een net ze vill exigent sinn, fir sech selwer, mee Matgefill weisen fir déi aner a seng Dreem probéieren ze realiséieren.
Merci Claude. Jo, merci dir.
Merci iech fir nolauschteren an no Merci Camino.
kucken. A merci, awer awer wierklech, dat hat ech lo bal vergiess. Hei, ja. Oh, en huet zwar net vill gesot, mee merci Äddi.